زۆر سپاس منیش زۆر خۆشحاڵم کە ئەم دوانیوەڕۆیە لەگەڵتانم. زۆر سپاس هەڵبەت لە دوای ئەو ڕیفراندۆمەی کە هەمومان دەزانین لە 25 جینوی 2017 بەڕێوە چوو جۆرێک لە قۆناغێکی نوێی سیاسی هاتووەتە ئاراوە چۆن تەماشای پەیوەندیەکانی نێوان هەرێمی کوردستانی عێراق و ئەمریکا دەکەیت لە دوای ئەو قۆناغە هەڵوێستی ئەمریکا پێش ڕیفراندۆم و دوای ڕیفراندۆم نەگۆڕاوە بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان. بەردەوامین لە پشتگیریکردنی هەرێمی کوردستانێکی زۆر بەهێز، لەناو چوارچێوەی عێراقێکی فیدڕالی و یەکگرتوو و خۆشگوزەران. تێدەگەین لە ئۆکتۆبەر چ ڕوویدا، چ ئاستەنگێک هاتنە پێش. ئەوەش دەزانین کە ئەمڕۆ هەواڵی خۆش هەیە سەبارەت بە کردنەوەی فڕۆکەخانەکان و دابینکردنی مووچە.

بەڵام سێ ئۆفیسی جیاوازی هەیە، یەکێک لە بەغدا، یەکێک لە بەسڕە. ئەو مەراسیمەی لەگەڵ جێگری سەرۆک وەزیران ئەنجامماندا بۆ کردنەوەی ئۆفیسی هەولێر بوو. بیرۆکەی پڕۆژەکە ئەوەیە هاوکارییان بکەین بۆ دروستکردنی لامەرکەزی ئیداری و پرۆسەی چاکسازی بۆ نموونە لە هەولێر لە هەرێمی کوردستان بودجەمان لەبەر دەستدا دەبێت کە لە ڕێیەوە کار لەگەڵ حکومەتی هەرێمدا بکەین تاوەکو بزانین باشترین پرۆگرام چییە بۆ ئەوەی دابینی بکەین لە پێناو هەبوونی حکومەتێکی کراوە و شەفاف هەروەها بۆ پشتیوانیکردنی چ جۆرە چاکسازییەک کە هانی هاوڵاتیان بدات بۆ زیاتر متمانەکردن بە حکومەت و هەروەها باشترکردنی خزمەتگوزاریەکان. واتە لە بنچینەدا پڕۆژەکە ئەوەیە هاوکاری حکومەتە جیاجیاکان بکەین، حکومەتی هەرێم و عێراق بۆ چاکسازی لە کارەکانیاندا بە شێوەیەکی شەفاف، بۆ زیادکردنی متمانەی هاوڵاتیان بەرامبەر حکومەتەکەیان. بەڵێ ئەمڕۆ ڕۆژی دیدارەکەمان سیانزەی سێ هەڵبەت هەواڵی خۆش هەیە لە پەیوەندەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و توانین بڵین بەغدا کە هەنگاوی کردنەوەی فڕۆکخانەکانە بە ڕووی گەشتی نێودەوڵەتیە ئێستا چۆن سەی پەیوەندەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و عێراق دەکەن بە تایبەتی لەم قۆناغە نوێ کە ڕۆژی سیانزی سێ دەسی ئەو بڕیاری کردنەوەی فڕۆکەخانەکانی هەرێم هەواڵێکی دڵخۆشکەرە بۆ هەموو لایەک بە تایبەتی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و بۆ هەموو خەڵکی عێراق گرنگە بۆ ئەوەی هاوڵاتیان بتوانن بە شێوەیەکی ئاسان گەشتی نێودەوڵەتی بکەن بۆ بەهێزبوونی لایەنی ئابووری، شتێکە ئێمە زۆر قسەمان لەبارەیەوە کردووە لەگەڵ هەردوو حکومەتدا، زۆر دڵخۆشین کەوا پێدەچێت لە ماوەیەکی زۆر نزیکدا ڕووبدات. پێمان وایە پەیوەندی نێوان هەولێر و بەغدا جارێک هەندێک کاری ماوە بکرێت و دوای ئەو ڕووداوانەی لە ماوەی چەند مانگی ڕابردوودا ڕوویاندا، چەند هەنگاوێک ماون کە پێویستە هەردوولا بینێن، پێویستە گفتوگۆی بەردەوام هەبێت و ئێمەش بەردەوام هانی ئەوە دەدەین بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشانەی کە جیاجیایان دەکاتەوە یان جیاوازییان لەسەری هەیە، ئەو بڕیارەی سەبارەت بە فڕۆکەخانەکان سەرەتایەکی باشە بۆ باشترکردنی پەیوەندی نێوانیان. بەڵێ، هەنێک جار بەرپرسانی حکوومەتی هەرێم ئەڵێن ئەم ناکۆکیانە هی ئێستا نییە، دوای ڕیفراندۆمیش نییە، بەڵکو ڕەگ و ڕیشەی هەیە چارەسەر نەکراون، حکوومەت بە حکوومەتی

کە بە دڵی هەردوو حکومەت و هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانی و باقی عێراقیش بێت. بەڵێ ئەمەوێت لێوە بچمە ئەو خاڵەی کە یەکێک لە کێشەکان کە هەندێک جار ئەڵێن زۆر زەحمەتە کێشەی ناوچە جێناکانە کە بە مادەی سەد و چل زیاتر لە کوردستانا ناسراوە چۆن ناکۆکییانی نێوان هەرێم و بەغدا دەبینی لەسەر ئەو ناوچانە و بۆچوونی تۆ لەو بارەیەوە چییە؟ هەروەک خۆت دەزانیت ئەو ناکۆکیانە دەگەڕێنەوە بۆ چەندین ساڵ لەمەو پێش، میکانیزمێکیش هەبوو لە دەستوری عێراق لە مادەی سەد و چل دا کە تا ئێستا پشتگیری لێ دەکەین وەک بنچینەیەک بۆ چارەسەرکردنی جیاوازیەکان بۆ بڕیاردان لەسەر ئەوەی کە باشترین چارەسەر بۆ ئەو ناوچانە چییە، دووبارە گفتوگۆ لەگەڵ هەردوو لای، هەولێر و بەغدا، دەکەین بۆ ئەوەی چەند هەنگاوێکی بچووک لەو بوارە جیاوازەکان بنێن کە یارمەتیدەر بێت، بۆ لە یەک نزیک بوونەوە و ڕێکەوتن. لەوەش تێدەگەین وەرزی هەڵبژاردنەکانە و سەختە بۆ ئەوەی زۆر شت ڕووبدات، بەڵام هەر بەردەوام دەبین لە گفتوگۆکردن و هاندانی هەنگاوی ئیجابی بۆ ئەوەی ئەو مۆراڵە باشەی ئێستا هەیە دەربارەی فڕۆکەخانەکان و مووچە، هەنگاو بنێت بەرەو چارەسەرکردنی کێشەکانی دیکەش. زۆر باشە ئەچینە تۆزێ قۆناغی داهاتوو کە لە دوانزەی پێنجی دوو هەزار و هەژدە بڕیارە هەڵبژاردن بکرێت لە عێراق هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نیشتیمانی بەڕێوە دەچێت لە کوردستانیش ڕەنگە لە ئایندەیە هەر لەم ساڵە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان سەرۆکایەتی هەرێم بکرێت پێ دوای هەڵبژاردەکان دەتوان چی بگۆڕن هەم لە عێراق و هەم لە هەرێمی کوردستانی عێراقیش. پێموایە فرسەتێکی زۆر گرنگە بۆ هاوڵاتیان کە گوێ لە دەنگیان بگیرێت لە ڕێی دەنگدانەوە چ لە هەڵبژاردنەکانی عێراق بێت کە لە دوانزە ی پێنج دەبێت یان لە هەڵبژاردنی کوردستان کە پاش ئەو دەکرێت. فرسەتێکی باشە بۆ ئەوەی خەڵک سەیری کاندیدەکان بکەن و سەیری کێشەکان بکەن و بڕیار لەسەر ئەو داهاتووە بدەن کە دەیانەوێت عێراق و هەرێمی کوردستان هەبێت. لەسەر ئەو بنەمایە پشتگیری کاندیدەکان بکەن. بە ڕای من هەڵبژاردن هەمیشە چانسێکی باشە بۆ هەموو کەس بۆ ئەوەی بەشدار بن لە حکومەت یاخود بڕیار بدەن کێ حکومەت بەڕێوە ببات. بەڵێ پێتان وایە ئەو هەڵبژاردنە عێراق و هەرێمی کوردستان لە یەک نزیک دەکاتەوانێ بە تایبەتی کە ئێستا دەوترێت هەندێک دۆسێ یەکێک لەوانە نەوتە ئەڵێن ئەیسپێرن بە حکومەتی دوای ئەم هەڵبژاردنە.

بۆ گرتنە دەستی پۆستی سەرۆکی حکومەتی عێراق و لەم ڕێیەوە کاریگەری خۆیان دابنێن. بەو هیوایەی ئەوەش هاوکار بێت بۆ گفتوگۆ و لێکتێگەیشتن دوای ئەوەی حکومەت پێک دەهێنرێت لە نێوان حکومەتی عێراق و هەرێمدا. بەڵێ بچینە دۆسێی پێشمەرگە، بەتایبەتی پێشمەرگە لە شەڕی داعشدا کاریگەری هەبوو، بەشدارێکی زۆری هەبوو، ئەمریکاش بڕێک پارەی وەکو کۆمەکێک بۆ پێشمەرگە تەرخان کردووە، هەڵبەت لە ڕێی وەزارەتی بەرگری ئەمریکاوەیە، تاوەکو کەی کۆمەکە دارایەکانی ئەمریکا بۆ پێشمەرگە بەردەوام دەبن. بەتەماین هاوکاریەکانمان بۆ هێزی پێشمەرگە بەردەوام بێت و هاوکاریەکانیشمان بە تەنها خۆی لە کەرەستەی سەربازیدا نابینێتەوە، بەڵکو هاوکاری وەزارەتی پێشمەرگە و حکومەت دەکەین بۆ چاکسازی لەناو وەزارەتی پێشمەرگە، هەوڵ دەدەین ئەو لیوا جیاوازانەی کە لەژێر کۆنتڕۆڵی حیزبدان بیخەینە ژێر کۆنتڕۆڵێکی مەرکەزی، هەروەها ئەنجامدانی هەندێک چاکسازی تری گرنگ بۆ ئەوەی پێشمەرگە کارەکانی لە ئاست سەدەی بیست و یەکدا بێت. بەڵێ باز لەوە کرا کە ئەمریکا خۆی سەپۆرتی چەند لیوایەکی پێشمەرگاکات وتیان لیواکانیش پێکە هێنرێت بەڕێزیشت ئاماژت پێدا کە کار بۆ ئەوواکەن بەڵام تاکو ئێستا هەنگاوی عملی نراوە بۆ ئەو کارە بە تێگەیشتنی من هەنگاوی باش نراوە لەلایەن وەزارەتی پێشمەرگەوە بۆ دروستکردنی ئەو هێزانەی پێیان دەوترێت لیواکانی پاسەوانی هەرێم کە لیوایە گرتوەکانن کە ڕاستەوخۆ لە ژێر دەسەڵاتی وەزارەتی پێشمەرگەدا دەبن، کەواتە بەڵێ پێشکەوتن لەو بارەیەوە هەیە. ئەوەش بەشێکە لەو پرۆگرامە چاکسازییە گشتییەی کە هاوپەیمانان ئامادەیان کردووە و پێشکەشی حکومەتی هەرێمیان کرد و حکومەتی هەرێمیش قبوڵی کرد. هەر لە پێشمەرگە مینوو چونکە دۆسێیەکی زۆر گرنگە. پێشمەرگە وەکو باس دەکرێت جگە لەو شەهیدانەی لە شەڕی داعش ژمارەیان لە هەزار تێپەڕیوە، دەوترێت لە زیاتر لە دە هەزاریش بە هەندێک داتا پێشمەرگە برینداری هەیە. ئەمریکا هیچ ئەتوانێت بکات بۆ ئەو پێشمەرگە بریندارانە وەکو ئامادەکردنەوەیان بۆ ناو کۆمەڵگە؟ ڕێز و پێزانینی زۆر لەو قوربانیانە دەنێین کە پێشکەش کراوە لەلایەن پێشمەرگە و خانەوادەکانیان و بریندارەکان و شەهیدەکانەوە لە شەڕی دژ بە داعشدا. پێشتر هەروەها لە داهاتوودا بەشێک لە یارمەتییەکانمان بۆ کەلوپەل و یارمەتی تەندروستی بووە، بۆ نموونە وەک دابینکردنی چارەسەری بریندارانی شەڕ و هەروەها کەلوپەلی تر کە یارمەتی ئەو پێشمەرگانە دەدات کە لەو بارودۆخەیان. بەڵێ با لە پێشمەرگەوە هەر دەچینە بابەتی ئەمنی، هەرێمی کوردستانی عێراق پێی وایە، ئەو چەکانەی ئەمریکا کە بە هێزە ئەمنیەکانی عێراقی دابوون لەلایەن حەشدی شعبیۆ دژی پێشمەرگە بەکار هاتوون بۆچوونی جەنابەت لەوە ڕۆچیە؟ ئەو تۆمەتانە بە جدی وەردەگرین و بەدواداچوونی پێویستی بۆ دەکەین تاوەکو بزانین تا چەند ڕاستن. هەر چەکێک یان کەلوپەلێکمان بە هێزە ئەمنیەکانی عێراق دابێت تەنها بۆ هێزە ئەمنیەکانی عێراقە. ئێمە کەلوپەل بۆ حەشدی شەعبی دابین ناکەین و بەدواداچوونمان کردووە و دەیکەین و بەردەوام دەبین لە بەدواداچوونەکانمان لە ئێستا و داهاتوودا بۆ ئەو تۆمەتانە کە هەندێ لەو چەکانەیان هەبووە، بەڵام بە دڵنیاییەوە ئێمە چەکمان نەداوە بە حەشدی شەعبی. گەشتوون بە چی لە لێکۆڵینەوەکە؟ ئەو کارانە لە بەغدا ئەنجام دەدرێن و تا ئێستا ئاگاداری هیچی ئەنجامەکانین. باشە هەر پەیوەندیدار بە عێراق ئەگە بکرێت وەکو دوا پرسیارمان بێت هەڵبەت تەنها عێراق نەبوو لە ناوچەکانی ژێر دەستی داعش زیانی بەرکەوتووە لە کوێت کۆنگرێک کرا بۆ ئاوادانکردنەوەی ئەو ناوچانە هەڵبەت هەندێک ناوچی کوردستانیش تووشی زەرەر و زیانون بە دەستی داعش ئێوە هیچ ئایدیەکتان هەیە بۆ هاوکاریکردنی ئەم ناوچانش بە تەواوەتی لە کۆنفرانسی کوێتدا دکتۆر عەلی سندی سەرۆکی شاندی هەرێم بوو، شاندێکی زۆر بەهێز بوو، زۆر زیاتر بوون لە هەموو شاندی وڵاتانی دیکە و چەند پڕۆژەیەکیان پێشنیار کرد بۆ بەشداربووان. ئەوەش بەشێکی گرنگی کۆنفرانسەکە بوو. هەلێکی گرنگ بوو بۆ حکومەتی هەرێم و بەغدا تاوەکو پڕۆژەکانیان پێشنیار بکەن بۆ وەبەرهێنان کە ئێمە پشتگیری ئەو هەنگاوە دەکەین و زۆر خۆشحاڵ بووین کە دکتۆر عەلی سندی توانی بەشدار بێت و پڕۆژەکان پێشکەش بکات. سپاست دەکەین کە لەگەڵمانە بووی لە ستۆدیۆکانی ڕادیۆی نەوا ئێمە هیچمان نەمەوە ئەگەر جەنابێت هەر شتێکت هەبێت لێرەوە بۆ گەلی کوردستان. دەمەوێت پیرۆزبایی نەورۆز بکەم لە خەڵکی کوردستان، کاتێکی زۆر خۆشی ساڵەکەیە و من لێرە دەبم. هەلێکە بۆ کۆبوونەوەی خێزانەکان تاوەکو تەماشای ڕووداوەکانی ساڵی ڕابردوو بکەن بۆ ئایندەیەکی خۆشتر هەوڵبدەن. بەشێک لەو هەواڵانەی گوێمان لێبوو دڵخۆشکەر دەبن بۆ ئایندە، دڵنیاین حکومەتی هەرێمیش هەنگاوی جددی دەنێت و بە دڵخۆشییەوە چاوەڕوانی ئایندە دەکەین.